hatisi kuimba madrugs amai manje tiri kuimba zvinhu zvine zvine chekuita nefuture yevanhu aiwa inoitwa finus mutodi but eh, zvemuindustry ndechinzi mafai zw i think masvingo inenge yambotidaviri pazita iroro Uh, kuti nditange kuimba music chaiko chaiko uh, eh, ndakateerera nguva yana selling kila na brut ye nguva yavo chaicha yana stage reading ye yeah. Eh, ndonguva yakanyanya kundipinda music zvokuti eh, at first ndakasvika pakutotanga kutotedzera blot eh, kusvika ndasvika pamuzero wekuti ndakasvika pakuzoti aiwa takazofuma uye dinonzi 412 vet music yemafai zvezvo aiwa kana ndikada ndika kudhipisa zvakafanana nokufota nokuvheta orit kubuda kubvumiwa nokubuda pamakamera Ah, pakutanga kupefoma papa pane nharo mukoma wangu nekuti eh, sometimes kuti upinde muchiunika Eh, unenge une unenge une yatinoti 50 50 yeah, unenge unenge ungafike kuti eh, ndizvo here zvandiri kuita izvi kana kuti sandizvo saka inini at first ndakapefoma pa kunonzi ku kwahwiru magutu meme eh, panonzi patsime remadzimambo ah, ndo pandakawana confidence yekuti i can make it because fanbase ranga rakamira neni zvaipapo Ah, mumasvingo i can't say mune zviri kutinetsa as such but eh, pane kuregererana kwave kuchingoitwa chete pakuti eh, pane mahenry emusic ari kupushwa eh, zviri kuzo- zviri kuzobudisa pakuti tiri kuona kuti music iri- kumasvingo iri- iri kuva one sided why Eh, its because eh, 'cause kumazimdanzi atisi so far Eh, I'm pretty sure kuti ndini ndoga so far ndiri kungo ndiri kungoonekwa pa kazhinji and even kuti ti pay more than that ah zviri kunetsa because kuri kungonyanya ku ku upliftwa ma ma ma ma pop- my pop artist chete so isa tiri kunyanya kuonekwa ma shows ma posters of which tisi tisi masvingo yacho ka tisi ka masvingo yacho eh patiri kuzoinda pa pavari kunoita ma ma ma- ma shows ayo ayo eh tiri kundoratidza kuti sisu we are more than zvavari kutarisira kuti eh masvingo ine zvinhu zvakadai so so ndomaridza dzati zoona kuti ko vanhu vavari kutisiya vari kutisiya vakava tichinzi eh, ha wanga usipo paprogram but patikuna paprogram tinosvika panguva dikidiki tobva tanzi kwewanga uripi nguva yesei totaiwa mukoma isati tobvunza kuti mamuripo nguva yesei saka dziri kuclasha nyaya dzacho manje Alright. Um, so far kumasvingo vanhu vari kutisimudzira vakawanda zvavo vari kundisimudzirawo seteam photovet um, we find out kuti so far uh, we did maproject atakaita um, eh, taitogawo mavideos namukoma sakala eh, vemusic corner eh, vanowanikwa pama, pama, ku- panonzi pachiraro complex and then we have got ma- ma- ma- mamwe maproducers aitibatsirawo kuti pamafree records sezviri kungoitawo music corner inonipawo sometimes machi mafree visuals and eh, ivowo vane vachitipawo machi vana vachitipawo ma- mafree records eh, pamwewo tinotobetserwawo nema- nemamotivation kutoti akomana zvinhu zvamatanga izvi zvinototi mudai mudai mudai mudai saka tingogaidwawo tichingoti tichingoendawo kusvika patasvika nhasi panapa ah, music yangu ine zvakawanda because eh, inini so far ndinotobvuma kuti ndichiri mbishi ndichiri kutodzidzavo ndichiri kudzidzisawo vamwe vari kuchi vari kumasure kwangu but mizi yangu sofa haina haina vaugwa Eh, music yangu ino i- itori itori- itori against ah, yatinoti eh, ma- ma- madrugs hatisi kuimba madrugs vamai manje tiri kuimba zvinhu zvine zvine chekuita ne- nefuture yevanhu inini eh, I also gara ndichiudza timu rangu kuti guys ka ini muchiona ndakadai so ndogona kuva mafai but i've got a bigger picture of kune vamwe artist ari kutouya because inini ndotoudza ushamari so far level ravo iri kai ndakatomboritawo iri unokwanisa kudai udai udai udai so saka ah, i can't say kuti pane something wrong chatambosangana nacho so far izvezvi ye man ah, music yangu ndeye rudo kubatana kubvisa vanhu from zvinhu zviri kukuvadza vanhu health yavo because ini so far inini ah, i find out kuti ndainzwa i followed mamwe mainterviews andiona vamwe vachiitwa zvichinzi ah, ko mukoma muri kurogwa nedombo mukoma muri kudai muri kudai kobvunza mukoma chii chiri kuita kuti muroye dombonza hano ndiri kuita kuti ndiwane confidence yekunopefoma pachi pastage of which inini manje inini eh, vanhu vanhu vazhinji eh, vanondibvunza kuti koyo unomwa chii wewe chinoita kuti umbopota uchimboita se unombo freestyle and stuff and stuff ndikati hano mukoma inini is just inini am just talented ndozvanditori zvozvo i was born like that because the thing is inini ndiri kuti ndikaenda pastage ndiri kuperfoma zvakafanira munhu afuta mbanje kana kuti aita zvavanoti domborere so vari kuzonditiwo sei uchiita hausi utiwo uchiita zvinoita munhu anoyo ndikati aiwa vanhu vari kurarama life yepressure yeya yekuti akaona umwe achiti zvimavhepa zvezve you know nowadays ka zvinhu zvangozara ka zvakungotengeswa ka mumacomplex umu saka zvinhu zvekuti vanhu they can't, they can't compare kuti havazokwanisi kudifferentiata kuti are you into drugs or are you not drugs unless you are watozviudzaiwo kuti watova kuza kuti ano am not into it so i'm just as mafai Yeah, the name is just clear hapana pakangonzi mafai madison apa papa i'm pretty sure kuti it's just clear kungonzi mafai sew Ah, mafaya ari kukupromisa izvihombe vakomana thats the only uh, major thing yandingada kusira izvoyo yokuti expect something because we are working on mamwe maproject atiri kuita and um, um, pretty sure kuti i will be there pacapla chiri kuuya papapa we are preparing kuti tigadzire mabhomba chaivo chaivo anonzi mabhomba chaivo chaivo because capla chiri kuuya um, tichaita maprojects akawanda ari kuuya eh, on different ways vamwe tichaenda vamwe tichamaitawo muno mumasvingo local vamwe tichaendawo unana harare and stuff and stuff tichiona kuzopera sei i thank you masvingo